Ýeke-ýeke okyp, terjime edip, inşalla manasyny aýdyp bereýin. Gör, hezreti Omar özüni şeýtana oýnatmaýşyny. Ahrajal imam Muhammet fil Muwatta. Muwatta imam Mälik diýendirler. Asl Muwatta imam Muhammetdir. Geçeýin üstünden. Haraja Omarul Faruk razyýallahu anh fi rakbin fihi Amr ibnul As. Hezreti Omar razyýallahu anh bir gün bir kerwen menen bir şäherden çykyp kerwen menen ugramakçy bolupdyr. Kerweniň içinde Amr ibn al-As diýen sahaba-da barmyş. Hatda waradu hawzan. Oňam mahul şäherden daşalypdyrlar. Tan uly konýakda suw barmyş. Bir howuz indi malgara suwa ýakylýändir. Lata näme-de bolsa, bir çopan ýa şol uly kon howzuň, şol suw, ýata suwuň belinde mal saklaýan bir adam-da barmyş. Heý, kerwen gelip gonupdyr, adamlar-da kän. Hezreti Omaryň-da, Emirül Mu'minin, halyfa wagtynda, Allah ondan razy bolup, Jenneti Firdews ata etsin Allah Taala, kerwene dehret kylyň diýipdir hezreti Omar. Oňam sahabalaryň biri Hazreti Amr ibn al-As aýdypdyr, Jemagat gowy dykgat edeliň. Ýa sahibel hawz! Hal taridu hawzaka as-siba? Hä diýipdir, Aý, howzuň eýesi diýipdir, ýata suwuň eýesi, aý, çopan adam diýipdir, bir sahabalaň biri-ha. Bi mal-gara gelýämi muňa diýipdir, bir ýata suwa diýipdir. Mal-garadan daşgary, itdir, gaplaňdyr, şirdir, arslandyr, o jyry zat gelýämi muňa diýipdir. Ol agzynyň suwy hapa-da. Hamana bähret kylmaň öwne geçjek bolup duda. Sahabalaň biri näme diýipdir? Aý çoban aga diýipdir, bi ýata suwuňa mal-gara ýa gaplaň, it bir zat degýämi muňa diýipdir. Derrew hezreti Omar gygyrypdyrda, Ih dirman gürrüňlirdin bilen. Hezreti Omar näme diýipdir? Ýa sahibel hawz, la tuhbirne. Äý, howzuňa ýet, çopan! diýipdir. Aýdyp ýörme diýipdir, mal-gara girdi, girmedi, gaplaň geldi, gelmedi. Gylyň dähretiňizi diýipdir. Şeýtan bizi oýnamasyn, ýuwun-ýuwun eder ýöreris diýipdir. Gylyberiň dähretiňizi diýipdir. Aý, bu suwa mal-gara degdi, degmedi, ýuwun-ýuwun edip bizi şeýtan masgara eder gaýtam diýipdir. Otur çopan diýer diýipdir. Aý degse degamaly näbileýin diýer diýipdir. Ine hemmämiz şekli bolduk diýipdir. Zähre kylyň gaýta kylsyn diýeris. Kylmadyk ýene baş eýden suw gözläris. Gaýtam biz suwa ýuwun-ýuwun bolup namazymyzy degijä galarys diýipdir. Soňramda mydam bir tor adam ýanak bir tor heleýli ýanak suwuň başynda zol üstümizden suw akydyryp ýöreris diýipdir. Kylyň hemmäňe zähre çyndan çopan sen-de aýtyp ýörme diýipdir. Girse girsin diýipdir. Edip özüni şeýtana top etme işini gözle. Mana kesişini gözle. Şaýat seň zehiniňe gelýän bolsun, eý ehtiýat etmelilämi diýip. Bi ehtiýat etmelilämi? Hazreti Imam Agzam näme diýýär, mezhep başymyzyň şägirtleri näme diýýär? Kän suwdan çürim ehtiýat gerekkä diýýär, gylybermeli-la dähretdi. Hazreti Omar şondan çürim aýtdy diýýär. Kän ýata suwa mal girende girmäni näme? Görünip duran suw dämi? Nejasatyň ysy ýokmy? Ýok. Nejasatyň reňgi ýokmy? Ýok. Gylybermeli la dähret. Ýene-de Ymam Agzam mezhepbaşymyz Ebu Hanife oň şägirtleri näme diýýär? Hezreti Omaryň şil eden işi was-was bolamaň, çyn çyp aňyrsyny sorajak bolup ýörmäň, görünip durşy päk bolsa gylybermelidir diýdigi. Soňunam şeýtana top bolamaň diýdigi diýipdir. Aňyrdan aýlanyşlarynyň özi-de bu adamlaryň, özüni şeýtana top etme işleriniň özi-de. Şony pygambarymyzyň-da bir derman sözi bar-da, Bir adamlar bolar diýipdir, şeýtan olary masgara eder diýipdir. Zor suwuň başynda oturandyrlar diýipdir. Men haýýadym arassalajak, meň namazlygyma bir zat degdi diýip, bäş ýuwar, on ýuwar, şonda guryny hem ýene ýuwup durandyr çötge çekip diýipdir. Şeýtan tof etýär-de olar, oýnaýar-da. Pahyr öz ýanyndan özi-de, Şeý ýuwup dur, şony arassalykmyka diýip dur-da. Nejaset degen bolsa, degenji ýerini üç gaýtar ýuwýaň, tamam boldy-da. Eý, suw akdyp dur, ýa dehret gylanda, ýa gusl edende, iki sagat, üç sagatdan bäri çykanak, näjede gözüň suw ýanak, Arassaja suw döküp suwda juba gaşyp, israf edip otyr. Allaň nygmatyny döküp äpberip otyr. Ine, ýaňky gürrüň ha bi. Matlapdan çykmaýyn, gürrüň şi, şeýtan adamlary masgara etýär, masgara etýär. Ýo diýýär, bu arassalykdyr diýýär. Sen her kim öz barmaly ýolundan barýar. Oňa soňram ol adam o heleý ýuwun-ýuwun etýär-de, bir dährek gylýança ýigrimi daga gerek-dä oňa. Iki dagygada gylmala dähreti bolasa-ha, ýigrimi dagylap otyda. Şap, şap, şap, şap, zol ýuwup dur. Şeýtan, indi şonda şeýtan iş ýok oň bilen, äpbek göbür ýäni. Bar indi suwuň başynda oturyber diýýär. Indi suwuň başynda oturyber diýip göbür ýär. Indi golaýyndan-da baryndak, beýläk geçip gülüp dur-da.

Ine ýaňky külli gürrüň nämedi? Şeýtan adamlary oýun eýä, masgara etýä. Ahyr ony günäge eltýä, soňra äpberip goýberýä. Git, halanjaň diýip aýtýa-da.